Felly Huw Stephens, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn 2016, sut brofiad oedd beirniadu yr wobr bwysig yma? Wnaethon ni wir fwynhau beirniadu yr holl lyfrau eleni, o'n i, Lleucu a Llion, yym oeddwn i heb gwrdd o blaen, wnaethon ni gwrdd yn Steddfod Meifod, Awst 2015, cael bocs o lyfrau, a wedyn dros y flwyddyn ddiwetha' darllen rhyw 50 o lyfrau. Ac oedd hi'n, tibod, wnes i ddarllen llyfrau fyswn i byth 'di darllen o'r blaen, hunangofiannau, llyfrau academaidd, nofelau diddorol, lot o bethau ysgafn, lot o bethau dwys. Felly, oedd hi'n agor i'r llygad i fod yn onest, a, tibod, dwi fel lot o bobl ddim yn darllen hanner digon, yym, felly oedd cael eich gorfodi i ddarllen yn yn beth pleserus yn y diwedd, tibod, wnes i ddysgu lot, wnes i wir fwynhau, a wedyn, wrth gwrs, oedden ni lawr i'r tri llyfr ym mhob categori. Yym ag yy do'dd e ddim cwestiwn mewn ffordd pa dri odd mewn e o'dd y cwpwl o rei yn agos wrth gwrs yym ond yy ie nethon ni fwynhau'n fawr. Hanner cant o lyfre ag wt ti'n foi eitha prysur t'od wt ti'n cyflwyno yym rei- Radio Un, Radio Cymru, gwaith teledu ac yn y blaen. Sut yn y byd wt ti'n ffitio darllen hanner cant o lyfre i mewn i dy flwyddyn? Wel o'n i'n byw full on yn Llunden ar ddechre y y beirniadu felly o'n i'n darllen lot ar y ffor i gwaith ar y tiwbs a dwi'n darllen lot ar drene So nes i ddarllen felly yym a ie fel i'n deud t'od odd y rhei llyfre yn syth yn neidio allan ac yn amlygu hunen i fod yn rhei o'n i isio darllen eto o'n i'n myn' nôl mewn iddi. Hmm. Odd e rhei llyfre o'n i'm 'di ca'l blas arnyn nw yym a rhei llyfre oeddwn i'n me'wl falle fyse ddim yn addas i fod yn y tri ucha a felly t'o' ma'n gyfrifoldeb a ma'n commitment fawr on'd yfe? A nethon ni fwynhau a yym dwi'n meddwl t'od Nath e achos bod Llion a Lleucu yn yn yym t'mo' ma' Lleucu wedi ennill llyfr Barn y Bobl llynedd wrth gwrs a ma' Llion yn feistr ar yy ar yn y byd academaidd wrth gwrs yym felly o'dd ca'l eu mewnbwn nhw i'r beirniadu yn hanfodol ac o'n i yna fel ryw fath o rhywun o'dd ddim darllen lot. So, ti, ti oedd yn traddodi uh, y feirniadaeth ar gyfer y categori ffuglen greadigol. Sut ydych chi benderfynu mae, mae ti fydd yn, yn traddodi honno'n benodol felly? Ti'n be, oedden ni gan bod yn men, mewn bod y tri beirniad yn hafal mewn i'r pwy oedd yn ennill bob categori. Mewn ffordd, oedd ddim ot pwy oedd yn neud pa categori. Nes i benni lan yn neud ffuglen greadigol. Achos dwi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl nath uh, Llion draddodi ar y uh, ffuglen. Mm. Ac yy nath Lleucu draddodi ar y barddoniaeth fi nath fennu lan 'da ffuglen greadigol yym a t'od dach chi dri llyfyr gwych fan 'na, llyfyr yy llyfyr Seimon Brooks, llyfyr Emyr Glyn Williams a dyddie olaf Glyn Owain Glyndŵr nath ennill y gat- categori yna. Hmm. Ac o'n i'n grando ar cyfweliad nath Gruffydd ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru yn sôn am y llyfr dyddiau olaf Glyn, Owain Glyn Dŵr. Ac um, oedd e lot o bwyntiau diddorol yn dod lan fyna. Trwy flwyddyn, oeddech chi'n clywed cyfweliadau, pytiau fan hyn fan draw am y llyfrau. Mm. Felly oedd e gyd yn, twyd, mae gyd yn helpu chi greu eich barn, dwi'n credu. Nid yn unig just darllen y llyfr, mm. o dechrau diwedd, ond cael mewnbwn gan ffynonellau eraill hefyd, dwi'n meddwl bod e'n beth naturiol. Ie, mi oedd y gyfrol yna'n benodol yn un amserol dros ben chwe chan mlwyddiant ers be dyn ni'n credu oedd, oedd dyddiad marwolaeth Owain Glyndŵr, wrth gwrs. De. Pa mor anodd oedd o i chi benderfynu am dros un yn y categori yna i ddechrau ni? Pa, pa, faint o her oedd i chi benderfynu ar un yn enillydd yn y categori? Um, T'o' be' yy dwi me'wl achos bod e'n lyfyr oedd yym yn teimlo fel llyfyr yy gymaint o gariad a ôl ymchwil wedi myn' mewn iddi a bod e 'di ca'l b- er bod e'n lyfyr dwys a dwfn ag academaidd odd e 'di ca'l 'i sgwennu a'i gyflwyno mewn ffordd arbennig o ddarllenadwy a arbennig o drawiadol yym felly mi nath hwnna neud e allan ond t'od Roedd llyfr Simon Brooks ar yr un pryd yn yn un oeddwn ni 'di trafod lot, a llyfr Emyr Glyn Williams hefyd, Is-deitlen Unig. Oedd Is-deitlen Unig yn fath o llyfr fyswn i'n hoffi gweld mwy o lyfryn cael eu sgwennu felly, nid yn unig jyst am Gymru, ond pyncie rhyngwladol yn Gymraeg. Yym, ond aethwn ni nôl at Dyddiolef Glyn Dŵr, Mae yn lyfr amserol, a mae'n lyfr arbennig o dda. Mae'n... mae'n... nes i fwynhau darllen e, a fyswn i fel arfer ddim yn darllen llyfrau hanesyddol Cymreig, Cymraeg, am... am bobl fel Owain Glyndŵr, t'o'? Hmm. Yym, felly, oedd llafur cariad 'di mynd mewn i'r llyfr 'na, ac oedd ôl, yy, oedd y rhain arni, oedd 'na ôl cariad yn y ll- ar y llyfr. ac uh, dyna pam nath i ennill. A enillydd y brif wobr wedyn, a genillydd oh, hat-trick yeah.
Gymraeg wrth gwrs, y bwthyn gan Caryl Lewis yn ennill gwobr barn y bobl golwg 36 dim, yeah. wedyn yn ennill y categori ffuglen, yeah. a wedyn yn ennill y brif wobr. Be oedd mor arbennig am y gyfrol yma, Hugh? Wel, diddorol bod uh, yr ochr Saesneg wedi bod yr un peth wedi digwydd i'r awdur yna, gath e'r hat-trick yn y Saesneg fyd. A to, gwych bod Caryl wedi cael y hat-trick, um, barn y bobl a llyfr y flwyddyn,

mae'n mae'n mynd â chi rywle arall y llyfr fel t'od m- ma' o'r dechre i'r diwedd mae'n dal ych dal ei afel ynoch chi a dyw e ddim yn gad'el chi fynd ag yym mae e t'od fi'n dod o Gaerdydd yym a t'od fy ngwraig i o Geredigion felly t'od fi chi'n gweld pytie o byd ma'r bwthyn yn sôn amdani weithie ar 'yn nhravels ond t'od gyda Caryl ma' hi nid yn unig yn sgwennu am y pwnc ma' hi 'di astudio mae 'di byw, mae 'di gwneud gwaith ymchwil mewn i'w phwnc hi, sef y mynydd a sef y bobl o'i chynefin. Um, felly, ie, dyna pam nath e ennill. A oedd hi'n... Mae'n mae nofel fel darn o waith celf modern mewn ffordd. Mae hi... Dos, mae yna gymaint o, um, o fanylder ac o densiwn yn y llyfr. Mae'n wych.
Ac yy, wel, mae'n siŵr bod ti wedi cael uh, digon o ddarllen i bara oes dros y flwyddyn diwetha yma. Um, cwestiwn bach i orffen, pa lyfr wyt ti'n darllen ar hyn o bryd? Um, ar hyn o bryd, dwi'n darllen hyn gofiant Patti Smith, mm. yr ail gyfrol. Mm -hmm. um, a wedyn, fyddai'n darllen llyfr newydd Alan Partridge, Steve Coogan. ar ôl, ar ôl. Yeah. Ar ôl uh, mynd yn... Wel, ti'n mynd i fynd adre i, i ddarllen un y, y,